I'm Professor Jennifer Orua. I'm a pharmacist by profession. Professor ni ayudo kapuonjo USIU uh, ah, ne wachako uh, School of Pharmacy kanyo to most of my work was at Kenya Medical Research Institute and we were developing uh, drugs from natural products. So I am a chief herbalist, I'm a pharmacist and a writer. Yes. Eh, indiko buka iluongo ni chike kod kweche mag luo. Mm. Eh, miwa history matin mar bugni. Gimomiyo ni ni amua ni nyaka indike. Kane atiyo Kemri, kane koro asetimo research E laboratory ne otera e department mar knowledge management and here the main issue is documenting and sharing information. After learning from that and I had a history of traditional medicine, nang'eyo ni traditional medicine gi chikewa machon Ne waweyo ka wasunge obiro mokelonwa lemo. Koro ne waketo ni gik ma wasunge timo ema wadwaro. To ma, ma, ma, ma ne watimo machon ma ne beyo to nobedo demonized. Ma kaka jok ma nosomo ka wan ne wawacho ma gik joluogi mago gik machon ma backward weuru watim gik ma wasunge timo to waneno kata wasunge ma koro ne kwerowa e timbewagi gichako giduogo nikech yedhegi mane giusogi ok ti timbe mane gitiyogi gineno ka koro joluo kata jo Afrika timo odak mokue moloyogi. Ma gichako giduogo, gichako kwalo yedhewa. Koro gibiro gikawo to gidhi loso yedhe oko kono to gidwokonwa e nengo matek. To timbewagi ne waweyo kendo ne waneno ka nyithindwa sani ok ong'eyo gima ne timore. Ok wadak gi kwe e mier kata jok madongo. Koro nawacho ni a Gik moko kidwa share gi ji te, kete e buk. To nikech ne an so much on the traditional part, aya nawacho ni mondo andik bugni gi dholuo mondo koro jowa kata ma kata mana an nyithinda kia dholuo ging'eyo To deep dholuo ok ginyal ng'eyo. To nikech ang'o? Nikech ok wapuonjogi kendo waweyo chikewa. Ndalo machon kwerewa ne ong'e rito mier. Wago dala kendo wago dala e yo maber ma koro warwako ji, waloso chiemo, mano wagwedho mana dala. Nyithindo be wapuonjo ni kik gitim tije Timbe maricho richo nikech timbe maricho gi ema kelo lwenje maricho e dala. Nyithindo nodak gi kwe ndalo machon cha kendo ne ji winjore, to sani gigo ne waweyo. Koro ang'o momiyo nyaka wang'e? Koro wadog back to our roots mondo walan. Kata nyithiwa ma sani be sani gi realize ni aa, gigi ne beyo Weuru wadog wane ka wanyalo konyo uh, timbe mag joluo mane chon ka mondo omiwa teko gi rieko mathoth. Koro mano manyiso ni nitiere ber luwo chike oganda luo kaka nitimo chon. Ber ne nitie ndi nikech kane wasepuonjo nyithindwa ni kik gitim timbe maricho richo Jok ma ne winjo, ok awach ni nyithindo te ne ok winj, to jok ma ne winjo ne kelo kwe e dala kendo gimoro amora ma nolos ne wuok maber. Wapidho eh, chiemo kaka dwarore, joluo ing'e ni ne luwo rech, to magi ne gin chiemo makelo ngima e dend dhano. Koro waneno ni kwadok chien to wabro kawo mane wawito mondo wadog back to our roots. Kamano. Chike, kwe, chike kod kweche mag Luo bugni yudore kanye? Oyudre Noria Bookshops, inyalo order online kata inyalo wuotho ei town mondo iyud kama gintie the bookstore, the Noria Bookstore mondo inyiew achiel. Pesa di? Ka ause sani ause gi mia abich ka en e lweta to kidhi e bookshop ting'en nyaka gichul taxes to gi gik moko machielo koro bookshop gibiro kawe gi mia aboro to aketo nengo mapiyo nikech adwaro ni mondo ji ong'e chikegi chunya en mana mar spread the word mondo ji te ong'e chikegi kendo oluwgi mondo gikonywa gigwedhwa kendo wadag mokwe kaka owinjore. Kaka ne kwerewa timo chon.